Hemmäňize salam. Bu günki wideomyzda tema düşündirmekçi däl, onuň ýerine giriş wideomyzda gören bolsaňyz, şu kanaly başda açan wagtymyz eden planymyza görä nirä ýetdik, haýsy temalary düşündirip geçdik biraz şoň üstünde durmakçy. Şeýle seredenimizde şu wagta çenli biziň eden planlarymyzyň arasynda natural sanlardan başlap kompleks sanlara çenli temalary düşündirmek bardy. Şu wagta çenli biz natural sanlara degişli wideolary goýduk. Bitin sanlar, rasional sanlar, onluk droplar, derejeli sanlar bar. Kökler, deňlemeler we deňsizlikler, polinomlar, funksiýa, logarifm, trigonometriýa. Önüm temasyndan ýene bir ýa-da iki wideodan soň tamamlanar. Integral temasyny gutardyk. Şu ýerde galan üç sany temamyz bar. Ähtimallyk, matrisa we kompleks sanlar. Üç temany gutarandan soň, soňky planymy sizden gelen tekliplere görä dowam etmekçi. Şu wagta çenli gelen tekliplaň arasynda mundan soň geometriýa orta mekdebe degişli geometriýanyň bütin temalaryny düşündirmek, ýös ekzamenine taýynlyk, SAT ekzameni taýynlyk, uniwersitet temalary, birem öňki temalary çuňlaşdyrmak ýaly teklipler geldi şu wagta çenli. Haýsynyň düşündirilmegine köp mätäçlik duýulýan bolsa, şol esasynda mundan soňky temalary, wideolary oňa görä goýmakçy. Bu barada öz pikirleriňizi aşakdaky teswirlerde bildirip bilersiňiz ýa-da beýleki sosial media hasaplaryndanam ýazyp bilersiňiz. Ýene bir bellemek isleýän zadym kanalyň açylma maksady. Aslynda maksadym diňe türkmen ýaşlaryna ylym öwrenme ýolunda goldaw bermek, kömek etmekdi. Niýetim şo bolansoň şu wagta çenli men agza boluň, laýk basyň ýaly bir haýyşlar, teklipler öňe sürmedim. Ýöne şeýle bir zat bar, gözleýän başga-da şeýle Matematika matematika degişli temalaryň düşündirilişini gözleýänlere has tiz ýetmek üçin bolunýan agzanyň sany we basylýan laýklar ýa-da edilýän teswirler gaty uly rol oýnaýar. Eger bu ugurda bir goşandym bolsun diýseňiz, sizem başga ýerlerde-de öz tanyşlaryňyz bilen paýlaşyp bilersiňiz. Men ýene bir belläp geçjek zadym, şu ýerde düşündirilen ähli temalary berkitmek üçin Biz beýleki käbir media hasaplarynda şu temalara degişli soraglar paýlaşýan. Olardanam peýdalanmak isleýän bolsaňyz, olaram yzarlap bilersiňiz. Şu ýerde ýeke-ýeke ýazdym, has düşnükli bolsun diýip. E, YouTube kanalymyz Matematika tema, Instagram hasabymyz Matematika tema şu ýerde görkezilen. Ondan soň VK hasaby bar. Şo bir hasapda birem Twitter hasaby. Bularyň ählisine men täze çykan wideolara degişli gysgaça maglumat we ondan soňky degişli soraglary ýükleýän. Birem ýene bir siziň bilen paýlaşmak isleýän zadym, türkmen dilinde düşündirilýän käbir peýdaly kanallar bar. Birazajyk olar barada aýdyp geçeýin. Esasy meň bilýän kanallarym, birinji matematika tema bu biziň öz kanalymyz. Diňe matematika degişli temalar düşündirilýär. Fizika TM, başlangyç fizika temalaryň düşündirilýän kanaly. Onlaýn sapak, onlaýn sapak kanalynda himiýa, fizika we matematika sapaklaryna degişli temalar düşündirilýär. Kämillige tarap English, iňlisçe, bu, bu kanalda iňlis dili öwredilýär. Math Zehin, bärde-de matematika degişli temalar we soraglar çözülýär. Iň soňky türkmençe Python, bu-da Kompýuterden programma dilini öwrenmek isleýänler üçin peýdaly kanal. Başga-da şeýle bilýän peýdaly kanallaryňyz bar bolsa, köpçülige ýetirmek maksady bilen paýlaşyp bilersiňiz. Hemmäňize üstünlik arzuw etýän. Sag boluň!